Bon bini na Contesta y Gana, e unico programa di concurso cu ta premia bo conocemento. Mi nomber ta Dicendre Koeiman y e siman aki nos ta akinan na Cocoro pa ta trece bo un programa extra special. E siman aki nos tin un grupo di dama y cabayero di pensionado cu. Tur a bin huntu pa partisipá i gana un regalo èkstra. Kon e wega e siman aki ta? Mi tin un total di pregunta, kada un persona tin maki kis fo'i den un baki un number. E number aki ta mará na un tema i un pregunta. E kontesta ta korekto, e persona ta bai kas ku e premio ku ta di e pregunta. E siman aki, un danki ta bai na Bofrey Agencies ku a pone ku kada un di nos partisipantenan por a bai kas ku un IM Super Juice. y papa cuaker. Dos ingrediente hopi importante pa bo salud pasobra e ta yuda nos keda top den condicion. Mi kier a yama un danki tambe na Kokoro cu a duna nos pensionadonan di Ecolectra e chens pa disfruta di un sushi tremendo. Si abo tambe kier disfruta di un sushi tremendo y tin un experiencia completamente otro pasa aki nan na Kokoro na Sambil pasobra nos tin un chef Directamente for di Japon. Bon bini na Houtmark. Manera nos tur sa, fin di aña ta den curpa, dus kisas bo ta buscando un cashi, un leshi of bo ke corta palo na bo midi, Wel, aki nan na Hofmark nan ta yuda bo. Nan tin palu europeo di hopi bon kalidat. Mi ta invita bo pasa aki nan serka nan na Santo Domingo wèg number dos, djis tegenover di e pòmpi gasolin di Buenavista. Aki na Hofmark ku mas di sinkuenta modèl di Hololens di fon, Ora lais di fon ta e lais ku bo ta pega entre bo muraya ku bo plafon. E ta bini na dos meter largu i ta kuminsá for di tres shete sinku paleis. I no lubidá aki na Houtmark pa bo kashnan di bon kaluidat for di Hulanda. Pa tiki sèn ta aki na Houtmark e negoshi kampiun pa bo solushon. Aki nan na Houtmark nan tin un variedat masha grandi mes di kashi. E kashinan aki ta e kashinan di mihó kalidat aki nan na Kòrsou. Kalidat Europeo. Bo por pasa seca nan akinan na Houten Mar kies cualke un di tur e modelnan cu nan tin akinanan na Houten Mar. Houten Mar, e negoshi campeon pa bo solucion. Nos ta warda bo.

Bo yu ta bai a si aña? Bo ke un fiesta super special? Nos por haci'e pa bo. Bin celebra e aña di bo yu huntu cu Burger King. Burger King tin un pakete completo na un super prijs. E pakete ta inclui asistencia pa bo fiesta, decoracion cu blaas, playground, kids meal y hopi mas. Tuma contacto cu Burger King y asina tin un fiesta Maraviyoso! Nos ta aki na na Kokoro huntu ku nos promé partisipante. Bondia miner kon t'e nomber? Bondia, Kenneth Angela. Ok, awor aki miner tin maki wak den e baki aki, of no wak, miner tin maki kies un di e pampelan pa nos wak kuater bebida miner su tema i pregunta. Dal bai numan. Danki. Number kuater. Ok, prome ku nos bai ke pregunta, miner ta haña esaki di I am super jus. Ashublief, tur tres ta pa miner. Esaki ta pa miner su partisipashon i e kurashi di da e prome awe. Nos ta ban kuminsá. Pregunta kuater ta di sponsor pa Domino's Pizza. Y e tema ta Variedad. Nos ban cuminsa, ready steady, nos ta di charge. Pregunta cuater, Cuanto tecla blanco un piano cu ta para riba su pia tin? A. Cincuenta y dos B. Cuarenta y cinco C. Cincuenta of D. Trinta y seis. Mi tur ripiti manera ta bisa. Ripiti pa mi, Robby. Cuanto tecla blanco un piano cu ta para riba su pia tin? A ta sinkuenta i dos, Bey ta kuarenta i sinku, Sey sinkuenta òf Dey trinta i seis? Sinkuenta i dos. Pregunta kuater ta korekto! E ta di sponsor pa Domino's Pizza. Ashublief, esaki ta un regalo mas. Esaki ta di Domino's, miner por yama nan, nan nan number di telefòn así bèstèl en pidi delivery òf miner por pasa serka nan anto buska un bon one topping pizza. Danki. Di nada. Nos tin nos siguiente partisipante ku tambe ta gani gana, hopi gani gana. Bon dia miner, konta e nòmber? Nomber ta Boy House. Ok miner Boy. Meneer tambe di maki kies un number, anto pa nos wak kua ta bibira e suerte di meneer Abel. Danki. E number ta number sinku, number sinku tambe ta kai body e tera di variedat. Esaki ta pa meneer su kurashi pa participa di I am super juice y quaker. Ashublief. Tema kuater ta variedat, laga nos ban wak. Pregunta sinku, meneer ta haya. Nos ta bin kuminsá. Nos ta kla? Sí, nos kla. Ban b'e. Ora ku bo skibi bilyun, kuantu sero ta bin patras? A, Dies, B, Diesinku, C, Diesdos òf D, Dieshete? Ripiti un bia mas pa mi. Ora ku bo ta skibi bilyun, kuantu sero ta bin patras? A, Ta dies, B, ta diesinku, Sei ta diesdos, anto dei ta dieshete. Dei. Di pregunta sinku bo kontesta no ta korekto. Diesdos ta bin patras. Kual ta e lèter? E number, e lèter sei. Nta nada. Nos tin un chans mas un beki. Ok ta bon si. Revener ta bai kas ku meneer su premio di AM Super Juice ku Quaker. Masha danki pa partisipa. Ok masha danki no. Eso. Mi mama a bisa pa bisa boso con. Pirulin ta smak. Mmm. E ta smak mane koko raspa ku frosting di koko. Masha dushi mes. E parti pafó ta mane kuki i e ta masha crunchy mes. Boso mester purbe'l? Pasora amigos te masha hopi mes. Mi tin un bon noticia pa tur nos amantenan di makeup. Black Opal ta back aki na nan Kòrsou. Dus pa un bon makiahe, bo tin ku buska bo Black Opal na kualke bon supermerkado òf botika. Tin mes pa un bon makiahe, prome stap po mester tin ta bo primer. Blek ope su primer a bin nobo nobo awor aki e ta masha dushi mes ma usa e kaba na mi kara dus perfect. Awor aki bo por kies pa bo di dos stap bo foundation kual ta liquid of compacto. Despues di esei bo concealer Tambe Black Opal tin. I pa bo kaba ku bo promé stap, bo tin bo lus finishing powder. Esaki ta pa kubri tur tur tur área, tur loke ku bo apliká promé, bo ta pone riba dje despues ku bo kaba ku bo promé stap. Black Opal ta un liña di kalidat i bo kueru meresé lo mihó. Black Opal. Bon mini Porto Restaurant. Bin saboriá di mi menú. Mi menú ta kompletamente nobo. Nos ta malkriado di tur forma. Djaweps nos tin Walk Night. Tabatin diferente tipo di temanan. Djadumingu anochi kultural. Tur anochi diferente tipo di pais. Porto Restaurant Tambe ta bay tin nochinan di date. Nos pa tin movie time, Mexican night, a tarde portuguesa. Prepara bosnan. Bin sika mi. Cuida mi nada mas ta evita bo. Bin por to restaurant. Si bo kier desea algo, mane un actividad, nos ta haci'e pa bo. Un haci'mentiaya, nos ta haci'e pa bo. Nos ta malkriá bo di tur forma. Lunch special por ta den bo sopi, bo plato i bo dessert binti florin. No keda mi nada mas di invitá boso bin Porto Restaurant. Nos ta sigui ku nos siguiente partisipante. Bon dia, konta e nòmber? Mi nòmber ta Barvelin. Ok. Señora Marvelin tambe tin maki kies un number anto bo panos wak kua ta bay bira su regalo ke ta bay cas cune. Danki. Number ocho. Number ocho ta cay bou di e tema di Corsou. Ayayay. Esaki ta un tema nobo. Prome cu tur cos, esaki ta regalo, alsjeblief, Quaker EIM Super Juice. Alsjeblief. Danki pa participa. Danki. Tema Kòrsou, Pregunta ocho. Ki diferensha tin den un milon di seru i un buchitu? A. Nan ta meskos, dus no tin diferensha. B. Nan ta saka fruta. C. Un di nan ta saka un bòl blanku riba dje òf D. Niun di nan. Un milon di seru ta saka un bòl blanku riba dje. E contesta ey ta corecto! Eso! Anto pregunta ocho ta disposter pa Fragantica. Mi ta spera señor a disfruta di e regalo nan pasobra señor a bay cas mañen awe anto nos a topa otro un bia. Next time. Nos tin un siguiente participante cu tambe a bini pa purba su suerte awe. Bon dia meneer con ta nomber? Mi nomber ta Gilbert Merenciana. Ok Meneer Gilbert. Prome ku nos kuminsá ku e pregunta, esaki ta Meneer su regalonan, esaki tambe ta I am Super Juice i Quaker. Mi spera ora Meneer ta disfrutá riba nan, Meneer kòrè riba mi. Meneer tambe tin maki kis un number, anto pa nos wak kiko ta bai bira Meneer su pregunta awe. Danki. Meneer tin lucky number one. Anto esaki ta tema variedat. Ai, hopi variedat awe. Miner su pregunta ta unu, tema ta variedad. Nos ta cla p'e? Sigur, sigur. Ok, ban cuminsa. Pregunta unu. Cuantu banda un dou tin? A. Seis, B. Ocho, C. Cuater of D. Niun di nan. Cuantu banda un dou tin? Ocho. Di pregunta unu, bo kontesta no ta korekto. E ta seis. Un dou tin seis banda. Si, despues e ta bin sak, no? Ariba kabou. Kuater. Nan ta trata meneer Rubén Gasman Bashí, meneer tin I am super juice cu cuaker. Danki pa participa meneer. Sí, danki. Nos relaxer olive oil en sunflower. E olive oil ta contene vitamina. Ei i ka. Anto e sunflower tin ingredientenan di vitamina A ku omega seis. Ke men esei ta nifiká, miéntras tantu ku e kabei ta wòrdu rilèks, e ta e tratamentu ta penetrá den e kutikulá di kabei. I nos ta hasi nos rilèkser, hawon ku nos man, Pasobra nos ta bay suavisá e cabey mas tantu. Bo ta buscando un regalo pa bo yu? A wel, aki nan na Fon Zon tin diferente opcion. Awe mi ke rekomendá bo e tablet di Amazon. Dikon? Paso su preis ta super aksesibel i bo yus sigur lo keda kontentu. E tablet aki ta bini na kuater diferente koló, shinishi, pretu, ros i berde. Tambe nan tin un kombo kual ta inkluí un screen protector, Un holder, anto abo por kis e koló. E tablet di Amazon aki ta un tablet ku bo yu por hunga na un manera edukativo i entretenido. Phone Zone ta habrí di nueb or di meinta te seis or di atardi non-stop i nan ta situá n'e mesun parkerplats di Kostyoles. Yu kontentu, mama kontentu, tata kontentu. Pasa aki nan na Phone Zone i buska e regalo ku bo yu meresé. Aki den shelu dado bo pasa dos. Ya si koe loko. Pero mama. Bo ta korda kika pasa ku mama di bo ex? Aksidente fatal. Anto nan a kaba di seru seguro di entiero. Pero famia no haya nada paga. Mama, na onderlinge hulpsignaal no haya tur cos paga. Hesus bo ta bon altura mi yu. E inteligencia y ta di bo mama bo tine. Lastimamente mi bunitesa si bo n'tin. Onderlinge hulp, e sigurado di entiero cu condicionnan transparente. Ok nos ta sigui mesora cu nos next participante awe. Bon dia señora con ta e nomber? Bon dia, Mildred Alberto. Ok, señora Mildred tin caba su regalonan dor di su curashi pa participa. Señora tambe tin mag e kiss un number anto pa nos wak cua ta bay bira e pregunta. Sigur no? Ya. Aha. Ban wak number diesdos. Number diesdos su tema ta bestia. Number diesdos, Pregunta, Kua sorto di bestianan ta buska kolebra di mespel pa kome? A. Niun, paso nan ta venenoso. B. Kacho. C. Nan mes ku nan mes. Òf D. Blòblò. Kua sorto di bestia ta buska kolebra di mespel pa kome? A. Niun, pasobra nan ta venenoso. B. Kacho òf D. Nan mes, C. Nan mes ku nan mes, sòri, òf D. Blòblò. D. Di pregunta djis dos, bo kontesta. Ta korekto! Bló, bló, aha. Esaki ta bira sera su premio, ta un gift card di Burger King. Sera por pasa na kualke un di e kuater filialnan kuné. Anto sera ta e loke tin skibi. Riba dje. Mi ta spera cu Extra a disfruta di dje. Bon? Danki. Danki pa participa. Di nada. Eso. Nos tin nos siguiente participante cu tambe ta cla pa bin sigui gana. Bon dia señora con ta e nomber? Mi nomber ta Yahaira Robles. Ok. Señora tambe tin maki kies un number pa nos wak cuatro bibira e pregunta. Danki. E pregunta ta number dies. Esaki ta señor su regalonan dor cu señora tambe ta tin curashi pa participa. Bon? Sigur sigur. Pregunta dies, su tema ta di Corsou. Ay, Corsou Corsou. Pregunta dies, cua instrumento ta mas importante ora bo ta toca seu? A. Wiri, B. Tambu, C. Kachu òf D. Agan. Kachu. Di pregunta dies bo kontesta ta korekto! I señora Tania tambe un gift card di Domino's Pizza, ashublief. Mi ta spera ku señora disfruta di dje. Sigur sigur. Danki pa partisipá. Danki.

Tur informashon, loke Urbi kuminsá bisa bo for di e ora aki ta pa bira miembro di e klup aki ta grátis. I ora bo ta miembro, bo por kumpra perfumenan for di diesdos florin. Perfumenan ku ta bin direktamente for di Fransia i ku ta dura mas ku ocho ora na bo kurpa. Sekanan bo ta haya tur tur informashon di tur tipo di fragansia ku nan tin i nan ta bai laga bo ser rekonosí ku ferormona. Nan tin tur informashon ku abo ta deseá.

Nos siguiente participante tambe ta kla kla pa bai kas man yen yen di premio awe. Bondia señora kon te nomber? Bondia Meihay Mambichan. Ok señora tambe tin maki kies un number pa nos kumisa ku e pregunta. Danki. Number diestres, number diestres ta kai bou di e tema di bestia. Señora ta miti señora su regalonan di I am super Jus, mi ta spera ku señora disfruta di nan. Danki. Ok, laga nos ban wak. Bestia. Diestres, kiko e kolebranan di mespel ta kome? A, Fruta dañá B, Insekto chikitu C, Blachi òf mata òf D, niun di nan. Plachi of mata? Di pregunta tres bo contesta no ta corecto. Nan ta come insectonan chikitu. Si, e ta zona un tiki re. Bisa a mi mes pel mi di. Pero no ta nada. Danki pa participa. Nos ta kla ku nos siguiente siguiente partisipante. Bon dia, señora konta nòmber? Bon dia, mi nòmber ta Iris Martina Kuyers. Señora Iris tin su regalonan kaba, I am super jus i kwaker. Señora tin maki kis un number pa nos wak kua ta bira e pregunta. Laga nos ban wak. Number diesun, number diesun tambe ta kai bou di bestia. Nos ta ban kuminsá. Pregunta diesun. Na Kòrsou nos tin kolebra di mespel. Unda nos por haña e bestianan aki? a. Den palu B. Den yerbanan C. Bou di blachinan bieu òf D. Den palu di mespel? D. Den palu di mespel. Pregunta djesun no ta korekto. Bou di blachinan bieu nan ta biba.

Diskubrí e tremendo sabor di Cool Soda. Kola, druif, apelsina, lamunchi i kòrá, esei ta e sinku sabornan di Cool Soda. E ta bin den su presentashon di dos liter pa famia òf pa fiesta Tambe tin e presentashon di binti ons pa bo so disfrutá. Un limonada trahá ku suku real, suku di kaña i na un bon preis. Cool Soda, un limonada distribuí pa bo frei, optenibel na tur bon supermerkado i tokó. Royal Plus Size e tienda pa nos. Paña na moda, diferente stilo. Pasa tira un bista riba nos kolekshon. Na Royal Plus Size tambe bo ta haña sapatu i asesorionan di kalidat. Royal Plus Ice na Rooseveltweg pegá ku Beautelicious. Damanan, Royal Plus Ice e lugá pa pistí bo nèchi di pia te kabes. Royal Plus Ice. Nos tin nos siguiente partisipante awe. Bon dia, mi no a konta e nòmber. Mervin Yanga. Ke meneer tin meneer su regalonan kaba I am super jus i kwaker meneer tin maki kies un number ato pa nos wak ki meneer ta bay kas kune awe danki meneer tin number shete number shete ta kai bou di korsou meneer ta nervioso no si nan mester ta pregunta shete kuantu laman nos tin akinan na korsou. A. Cuarenta, B. Dies, C. Trinta i shete of D. Djesinku? C. Trinta i shete. Dor di meneer su.

Caracas bai, Saliña, Gousiweg i Santa Maria. Despues nan por pasa na kualke un di nan ku e gift card. Bon? Masha masha danki. Danki pa meneer su partisipashon. Nos siguiente partisipante tambe ta kla awe pa bai kas ku premio den su man. Bon dia señora konta nomber. Delia Gerigori. Señora di maki kiss un pampel pa nos wak kuat bay mira e number di e pregunta y e tema. Danki. Dieskuater, number dieskuater ta kay bou di bestia. Laat nos ban wak. Esaki. Dieskuater. Dikon e kolebra di mespel a haña e nomber ey aki na Kòrsou? A. Pa su kolo. Bay, dor di su patanan chikitu, C, paso e no ta bira grandi, of D, niun di nan. Bole repite e pregunta djis pa mi. Um... Ok. Dikon e kolebra di mespel a haña e nòmber ei aki nan na Kòrsou? A, pa su kolo ku e tin. B, dor di su patanan chikitu. C, paso e no ta bira grandi. Òf D, niun di nan. Dor di su kolo. Di pregunta djeskuater bo kontesta no ta korekto. Dor di su patanan chikitu. Su patanan ta asina chikitu ku bo no ta ni mira nan, ta pensa i na e me kulebra di mes. Danki pa partisipa tok, esaki ta e regalo. Nos tin nos siguiente partisipante aki, bondia señora con ta e nomber? Bondia Ingrid. Ok señora Ingrid tin su regalo nan tambe I am super jus y quaker des ta bay cas carga awe so tin maki kies un number pa nos wak cuato y bira e pregunta Danki. Number tres. Number tres ta kai bou di variedat. A nos ban wak. Pregunta tres. Kuantu tekla pretu un piano ku ta pará riba su pia tin? A ta trinta, B ta kuarenta, C ta binti i D ta trinta i seis. Pisa binti. Di pregunta tres, e contesta no ta correcto. E ta 36 tecla. E pretunan ta 36. No ta nada. Danki pa participa. Señor Timaki Baike, Fin di luna no a yega ainda i sen a kaba bo ta man na kabes paso bo tin un gastu inesperá? Kiko bo por hasi? Fásil! Caribbean Cash. Bini mesora na Zuikertijn Tower e di dos piso bo ta haña Caribbean Cash. Djis trese, e dos ultimo salario slipnan, un prueba di adres y bo ID balido y den menos cu trinta minuut nos tin send cash pa bo. Bin pa mi yuda bo. Ami ta cla. Caribbean Cash tin un filial na Zuikertijn Tower y un na Santa Maria. Caribbean Cash ta e solucion. Manera boso sa, fin di aña ta temporada pa fiesta, senanan familiar i hopi aktividat. P'esei, nos tin pa boso un surtido amplio di bianan na tamañonan un tiki mas grandi. Kual ta mas kumbiniente pa boso? Pasa serka nos, tira un bista riba e gran surtido ku nos tin di bòternan grandi pa boso tambe por ta kompletamente prepará. pa e temporada di desèmber. Esaki ta Contesta y Gana. Mi nomber ta Dishendra cu e mano siu asprak otro siman cu Dios su poder.